Na togosika motwe nigo bono korwa ase orongoro rwa Gusii ase ecounty ya Kisii, abamenyi, ensemo y'abamenyi korwa ase constituency eria ya Nyaribari Masaba nigo bono bagikirie egekore ekeria kiaba kere omorai bw'ense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto Abakagokora etaro gocha aase orongo rwa Gusii ase abanto barorekana komoakera eriogi omo women representative bwe county ya Kisii Donya Doris Aburi. Nigo boigo naende ensemo endi abanto abwo nigo babaire bakomochia Donya ase okoba okobaombia aase koenana amagenderero gochia aase ensemo eyo ya Ichuni. Nigo bono omo omo Omwemsie bwe wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha abeire gakwerusia gakwerusanania amo nokogeroroku kwo egekora ekio giokomogerera omo Women Representative bwe county ya Kisii Donya Doris Aburi kere arenge gokwa kere aetwe ribaga abe kagokwanera abamenyi aase ensemo eyio. Inche nomonto bw'ekerubo, namenyire iga aiga ase emiaka naakire chikuru amatuko amatambe, lakini yaikirie engaki, yatosinyire. Omwesimia okorokwa Tonya, otwamoete chikura, tanya kororokana nane rituko erimo iga. Iga ogereretwe moiso onde iga aiga, agateba ngabane omoroseirie eraini. Gavana tarakora gento ekio, tonya tiga amanye na nintwe abanto b'ekerubo twakorete inki? Twamwogererete. Ekero tore aiga aiga atonga buna chintaka na totabwati abagaambi, intomanyeti ng'a ekero gie chikura riorio mbachi gocha rirorio naende batosabe chikura. Intwe omonto ogotoika ang'e, Togoteebia amagenderero, oyi nere tore gokomo. Inche erieta nguriso niatorio eba iga iga noyo seito ekerubi, nigo twamoagerete chikura. Richuni bwoti tande gotacha naende omwana oito iga atoiborete korwa inka igaa, lakini tande gocha igaa nonya rituko erimo atokwane ase emiaka eye yonsi abeire obogambi. Omogambi tobwate aye gose noyomo, omoisimigwa siocha nere tobwate, ogotoika ang'e ekero ki'obokong'u engaki ende yonsi. Tonya ntwana komorora, aye twana komoigwa chinsinyo goeta goeta oboremire ebisima. Orure ebiombe chibese, ntwana komorora kende gionsi. Tana gocha iga iga akwane naintwe. Aiga ase tore ense yaito ekerogo. Ekerogo yaito kebwate obororo, abanto bogo barwarete batagurire chinyomba, mpaka goika rero iga mbana okomeka emetugoro. Twachire koganya abe chinsemo ng'aki onde narue ande, arue comfort, Ekero gaki nonya nabare inse gose mbakororoke, mbanya konyora omonto okwaremia. Nonya toto gotega inse ino iboire, na obwente gocha otare oremie abanto bamino, obaa ogosemeria, na oche obang'aini ng'a ki, yaya twabangire, moche mokonywe, gose mokorureni compensation. Nabo gose taribo? Onyagocha gose tanyagocha? Nkorera tore ase entori korera?
Konya oyo iga agocha nere, ntwa nokomora gose tomoake chikura. Iga toigwa egesimo oremire maate boigo erange ogoeta oetire ogoeta ogoeta ogoeta ichuni gwodi intu ntwa nakomorora iga iga. Erio president yataga mwara abanto babete chigwagwa.

Abanto bagechire nomosubati okorokwa Donya, na abanto baye baichuni bagoaka ekura. Egento nare goteba nkere ng'a omosubati Donya gese achoretwe, tanye gotacha ichuni, rituko rioka atachire ichuni amatanga aise moke, naende ase amatanga aria aise moke noyo are kondokera inche ekerentane. Tari ore andokerete ekerentane? Ee. So iga abanto b'ekerubo mbabwate emechando yabo, tiga baegwe chingaki chiabo ching'ororo. Eria kabere egento ntete goteba neke iga, Abanto b'ekerubo mbachandeka, Chinyomba chiabo chigataagorwa, morai taiyo nonya noyomo obaigete ang'e amanye ng'a ng'aki abanto aba bataagorire chinyomba naki baatigara bare. Because omonto oyomo nasirete, abande ababwate pressure, abande mbamba koba chibarimo, morai taiyo nonya noyomo ng'a bakwana iga obaigete ang'e akore gento ki'ege, yaani nabarwanerera. gose mbanyore egento keria tokoroka compensation. Mwanya gokwanerwa igoro ya compensation iga iga? Yaya. Igo egento ngoteba nkeri ng'a tiga abanto b'ekerubo basikwe, abanto baichuni basikwe, abaibori b'ekerubo na abanto baichuni mbabwate abana mbatagete ebasari eria korwa ase ekegancha keria kia women. Mbabwati chibesa chia affirmative action fund. Abwo ntobwate abana abanyaroka iga iga abake batagete ebitichiro. Mwanya korora ba- mo- mo- omong'ina oria nabagete ebitichiro iga iga?